nyamannya leh lembeng kunia eh bujur sangaan sumalam tapi tetap nyaman kenapa aja nyaman namun disokore namun kali disokore ya nang ada mau tuh anu ada mau ada mau cokopnya jurang ini gina limpingnya gina alhamdulillah namun disokore kenapa aja nang diberi disokore alhamdulillah

Ma alamat ikam aluh karumpang kapupurunan manyambat manyambat kami sakampungan mm sapa parak rumah ikam nah parak on rumah ikam mm hai aluh kalumpang ayu hai ikam manyambati aku mamalar hadang kam kusarang kusarang ikam kada lain lagi ako nih disambatinya singgung ako. Ikam aduh karumpang ai, aku lain urangnya, ikam nyambatai aku pamalar kubarii, meskipun limping kubarii. Hadang ikam aduh karumpang ai, kusarang, aku manyarang kada mambawa parang, aku manyarang mambawa limping, kubarii ikam limping, nyaman ikam supan, ikam nyambatai aku pamalar kubarii, limping, hadang ikam. Amunnya ikam lain urangnya, bilanya urang sarik kanu aku kubaiki. Ubaiki tanang ha ikam. Aku lain orangnya. Baharang ham aku nang miskinnya limping baru aku beri eh. Nyaman tahu rasa. Bila dibaiki itu kedasar kada baik, berarti orangnya nang kada baik. Aku ni disukai orang badataan. Bilanya manusia ada saikung nang kada suka di antara saribu orang itu berarti kada aku nang bamasalah. Hatinya yang bermasalah. Orangnya yang baisi hati bermasalah. Hai.
Aduh, heh mencari daun pisang sakalinya hancuran kada kawa dirajang-rajang. Angin ribut kawan tadi. Hari malam Jumat angin ribut. Asai asai oi. Nah, ada manya isai.
Mana manya harupang ada manya ikam. Eh, manya isai. Nang apang.

malam jumahat kam haa tuhan tahu banar lawan malam jumahat wanita ya angin ribut inya aku lawan abahnya ikam bagubal
ikam untung wala beere enak aini tuh aku malam aku nih ikam ganang ikam beere enak aini ikam manya itai abah ikam adalah abahku abahnya ikam abahnya ikam abahnya itai abahnya itai ada ada curang ada ada madam pulang

Status, kadada inya kukus. Status, jinguk status. Status inya manyambati kita. Ujar, urang nang parak rumahku ni pamalar ja barataan. Nih, aku barii nah. Lalu aku barii limping biar bakasku. Ikam manyadai aku bila ka pasar subuh tu ma, murah banar ikam iwak tu anu nih. Halar ayam lah. Itu kamanah, kamanah halar. Ai, halar. Anam, sapuluh ribu. Halar ikam cari situ banyak-banyak. Tujuh ka ikam halar situ supaya ikam tarabang.

Hanya ikam datang pulang sasain ih mose ah kocak luhuh ujakku huh hai. Ikam manyiitae saang tiru kampung ini sababnya manyiitae sombong. Han. Eh sombong ha ujanya. Eh aku kada mambaca nang mana yang sombong tu dihapusnya ah udah. Aku manyambat pamalar ujar tu tadi pamalar ujar. Uh halah aruk karumpang ni ya kada bapikir bulah satatus sakalinya. Nyaman banar ikam banaran satalar. Eh eh nyaman banar halar. Eh nyaman banar. Lima kuit banyak babuah jadi nang halar itik.

Napa Zai disambitnya aku sumbung. Orang alhamdulillah mun aku nih bujur aku miskin aku beberi alhamdulillah. Eh eh mun orang sugih ada nang kada beberi pemalar. En, orang nitu ulun syukuri kawan nih. Mana ka mana pulang menyarang ah. Gini aku menyarang ah. Aku manyuti inta gini ikam mandi daun. Imbah ikam tuntung manuakan aku ayo lagi aku dua kilo malam tadi meri ikam gula. Hai, jual. Ih, sawat aku puder anu kok emosi kok ngomong gini ikam anu anu daun. Kau anu menyarang. Aku menyete kau tujuh aja dadar juga kena ulahakan eh, dua eh. dadar. Eh dadar nah. mengapang.
Eh ku ulahakan dadar sepuluh kanyang ikam eh, taguring situ kalau mengganggu dia aku lagi. Eh, eh kemana nya? Eh, eh, eh kemana kemana kemana? Aku teh hanya mencerna pemikiran. Eh, aku teh nama atari nang

Eh, kada, kada tahu tuhuknya, kada tahu mayunya ham. Kada tapi mayu, kada tahu mayunya ham. Lakiku gin ikam musim hmm. nang panas ni kuhuk kuhuk jua betok. Eh taka betok, taka betok gue aku taka betok tatawa ikam tatawa kan laki ikam itu durhaka. Itaya di dalam hidup nih. Hmm. Beisi laki, gawian apa kah diberi laki berapa kah? Syukuri. Eh, eh. Amun kada bisa bersyukur menyitai itu kada ada nang cukupnya iya, hidup nih.

Tapi tiadaan. Kali jadi kita menyerang lah hai. Inya akan hal hai. Amun kurasa ikam. Kenapa? Paraya kita main kita ya menyerang-nyerang. Inya nang apa jadi paraya. Aku udah bisa aja kada usah diberinya limping ni kena dihinanya. Iyalah. Limping ni ditawakakan ke tawing pun manya ita ni nya melakong babunyihan baik kah? Karas bener limping ko.
Hai. Ayo kita makan aja kita. Orang manya ita ya ikam tadi bisa bersyukur. Aku suah manya ita yang beri ita makan apam. Eh. Isuk hari manyiitayai manimbai ikam ka wadeh. Napa jar ku jadi timbai wadeh nang tanakan apam ku barii tadi? Mamburiak parutku jar. Hmm haratnya leh ai.
Ih amun dimintu ayu paraya ah aku mambarii leh ai. Inya dasar urang nya kaya tu kada kawa di kada kawa di anuhi leh, kada kawa di lawani, baik kita nang tapintar bakalah ya kalo.

Aku ni kada, aku ni lain pamikiran ko, bilanya urang tu manyambati ako, manyambati aku pamalar ko kubarii, biar aku kada ada tatap kubarii, bilanya urang manyambati aku sombong, uh kurawa tarus, humm umhai. Urang manyaitai ai pang tu kada bisa pang. Kada bisa nang apa?
Hidup tu manjalani nang kaini urang.

kada habis habis urangnya kada manusia eh manusia
kok kira apa nih kada habis habis jadi kam aku bisa mingguan nih kam siang dan malam kami oh, iya. bertanak aja nah oh, iya, iya, iya. ada tagawi lagi apa nang sabut ya ayo ha hmm, tersalah ikam hal lagi eh. mana beerei mana beerei masalah awan laki kau ada tahu kawan ini karengapan kawannya kada ada berisi aku manya itaya ada tuh papan nah

Nang tempat duduk kah? Tempat duduk kah? Tempat duduk kah juga? Hehehe, kukira gulai, kukira taros. Aku mah hadang ikam manyitai maan makan daun. Eh, ya kada aku handak makan daun. Aku handak guring kah? Ikam caka, caka napa kah diuleh? Jangan manyuruh-nyuruh aku tarus manukar kah? Uma kah babanyakan baduit.

Hmm, kada jadi maatarik aku makan ranai mun mun amun pacangan dihinaan hiak ko. Ya ai tu ada di situ ikam tu.
Eh, napa pulang?
Bamungkuran tanah ikam anai-anai kena tapukak kami eh, kaya lakiku ikam nak ma maujur buku ya.
Manukar jangan segala, segala nangapa ditabuk tanah dia aku kuat benar dia aku niat. Mm -mm. Aku melihat status aja gini aku lama. Bini kamu nyitai limping ikam nih ha. Eh eh. Nah.

Urang manyitai ai hidup ni disyukuri manyitai ai. Syukuri, syukuri. Nang ngaran urang sumbung tu manyitai bukan artinya urang bajalan nang kaya demian nah. Kadang ka itu haja manyitai urang sumbung nih. Urang kada basyukur tu manyitai sumbung jua. Aku ni, aku ni, aku basyukur benar kada ada sumbung-sumbungnya, aku basyukur benar. Itu menyambut siapa? Menyambut alu karumpang, menyambut diako kah? Kaya aku ni manyitai ai. aku mah apang limping nih aku eh, eh. jarang tamakan eh, eh. Hmm. aku rancak manya itayai lumpur surga aku makan han aku hilam manya itayai bingka kantang aku makan ha hanya menyebati orang sombong hanya menyebati orang sombong sahurang ba banyak nyambat yang kain itu sombong orangnya juga hmm, hmm, tahu ya aku bilanya nang bila nang kada bisa bersyukur tuh sombong artinya sombong artinya

Hanyar saurang baucap ini itu ini itu sarabaan lumpur surga sarabaan. Ikam ni rancak aku malihat. Bila pais haja nang di ulah. Aku ni ja pais pang kawa di makan dah kawa ja nukar wadai nang lain tu kada basukur manya itai ai. Di sukuri manya itai kawa makan pais.
Itai ni na limping di sukuri manya itai kawa makan limping. Basukur banar aku alhamdulillah jaku aku kawa maulah wadai kaya urang. Mamakan banar aku. Ikam nang kada mamakan.

Gasan pemirsa, han pemirsa dangare. Kayak apa ujiannya tuh teh? Ya, aku mah teh ikam belum lagi tak minum banyu teh nah di rumah aku eh, eh. mau lah teh lo. Eh, eh, eh sombongnya. Ikam mun ikam nih eh, eh. dua hari tiga hari aku eh, balelah tiap hari kasih eh, eh. belum disuruh minum eh, banyu teh. Aratnya.
Eh, hamun dito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka kada bepada kada yang menyorongi. Kada menyorongi aku mereka kada bepada. harap tu namanya dia kau sombong seorang nang ini itu ini itu dierayakan sombong juga ngaranya ninto itu sombong nyata amun yang kaya nia amun yang kada kada bisa bersyukur tu kada kada kelihatan sombongnya amun ikam sombong nyata kan itu perbedaannya amun ikam amun aku aku sombong nang kada ingat banar bersyukur ada ikam sombong nyata Heh, pamirsa dinyatakan ngaran sumbung tuh sumbung lawan manusia, sumbung lawan Tuhan. Mau jua. Hmm, sumbung lawan manusia tuh ya kada berawa orang. Nah, angkoh bener bila berjalan. Hah, itu sumbung lawan di orang. Hmm. Amun nang kayak sumbung lawan Tuhan tuh nah, tuh orang kada bersyukur. dapat napa haja kada bisa mansyukuri amun dapat sadikit banyak harus disyukuri alhamdulillah berkah jadinya anu ai haa jadi pokoknya intinya di dalam hidup bersyukur.